Ka caan ṭha kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko sha. tu hi minute pakul hrawnghrang te Pathian biachimnak caan ka ngei i kan nu le kha general meeting nan ngei ve rua hi kho hen cun zan le pumhnak kha thok cawlh ding nan si fawn rua e caan saupi caan saupi kan vun lai lo timi te kha ka zante vun chim ta ka vun duh e e bible chan ni kan si si ahcun genesis angan pathum kha genesis angan pathum te kha nan vun kau cheu ding kan vun som hna e genesis angan pathum amhe pakwa te kha atuni pathian bia kan i ruah dingmi cu si lai timi te kha vun langhter ka vun duhmi a sang kha cu ka vun rel lai i keimah nih ka vun rel lai ma cu cun Pathian biachimnak ah khan ka vun lut colh te ko lai sihmanhsehlaw Bawipa Pathian nih cun mipa cu a vun auh i khuazei ah dah na um tiah a ti khate kha tuni bia i hal dingmi le tuni zoh ṭi hna u sih ti ka vun duhmi cu a si I biahalnak ah hi ka zawn ah vun tuah ka duhmi cu uh, where are you Adam timi te hi tuni ah hin kan nunnak ah Pathian nih a kan halmi si cio seh ti hi vun langhter ka duhmi si i tukum chungkar kan hlannak zong ah where are you Adam timi te hi philh lo ding ten tuni zong hin nan sinah chim ka duhmi si uh, khoika dah na um timi te hi uh, tuni caan i kan vun ceih dingmi cu si lai Pathian dawtnak hi a thuk a kau tuk i keimah nih chim khawh ding khi si lo. I vawlei bia zong nih hin a tlinh lai lo kan zapi te nih i bawm usih law Pathian dawtnak hi hmunkhat te chim cio usih law a khek khuai kho ding hi pakhat hmanh kan um lo. Ima cucun ṭial i tim usih law kan zapi te nih Bawipa dawtnak hi ṭial dih usih law a ṭial kho ding zong kan um lo vawlei cung cahang zong nih a tlum lo i Pathian dawtnak hi a ngan tuk caah hin tuni nan sin i ka chim tik zong ah hin a ngan tuk mi zei ka ti lai laitlang i bia kan theih tawn bantukin saru feu feu kho lo hei ti bantuk kuan maw i zeidah ka chim duh ti cun a ngan tukmi Pathian dawtnak hi minung hmurka nih a chim a tlinh kho tawn lo sihmanhsehlaw tuni caan ah hin vun theihter kan duhmi hna kan si khawh tawk tein e Pathian dawtnak tuni te hin vun thawk hna usih law timi te hi ka zon te vun langhter ka vun duhmi a si Genesis in biathlam tiang hi kan zoh a si si ahcun zeidah si ti si si ahcun Pathian nih misual tlau a kawlnak a si. Pathian nih misual tlau Genesis a ngan pathum in i thawk in biathlam tiang hi Pathian nih misual tlau a kawl i a sinah a umpi khawhnak ding caah a rianṭuannak a si ti kha hika zawn tiah vun langhter ka vun duhmi a si. I kan theih dihmi a si Adam le Evi tuanbia cu kan ngakchiat in a thei dihmi kan si. Pathian nih anmah mui loin a ser hna. I Pathian nih a dawt tuk hna i anmah zong nih Pathian an dawt tuk ve. Pathian sin i um kha an i lawm tuk. Pathian presence tang i um kha an i lawm tuk i Pathian zong kha anmah he khuasak kha ai lawm tuk ve. An hna rak ngam tuk an i lawm tuk. Zeihmanh an san baumi a um lo. eidin tirawl ah le zeihmanh lungretheih ding an ngei lo umnak hmun ah lungretheih ding an ngei lo a nuam bik hmun an um a tling bikmi rawl an ei cun cu lawng si loin an herh bikmi pathian kha an sinah khua sa an i nuam tu an nunnak hi tlam a rak tling tuk asinatein minung nih pathian sinin ai vun i mer tikah cun zeizong vialte kha a bing telet in ai cang di ai zeidah CTCC ahcun alhan i pathian umpinak tang i an ni rak lawmh tukmi hmun nuam hmun dai ti an rak ruahmi kha Pathian sin in an i vun mer tikah cun zei ah dah a cang cang ti si ahcun hmun kiing ah a cang cang. Hmun nuam lo, um nuam lomi hmun ah, misual ca cun um nuam lomi hmun ah a cang cang. Misual uh, nun nih sual phorhnak i a khatmi ca cun um nuam lonak hmun cu voi tampi cu Pathian presence hi a si. I khakha Pathian presence Pathian umpinak kha an i rak nuam tuk tawn na tein Pathian sinin an i vun mer tikah cun Pathian umpinak kha an rak ṭih cang. Cun zeidah cang rih ti si ahcun Pathian kha anmah lei i a rat an hmuh tikah khan an i nuam i an va don tawn i hngetset tiah lawm tein khua an rak sa tawnmi kha atu cu Pathian rat thawng kha an ṭih bikmi thawng ah a cang i hnahchawl lakah thingphen ah an i thup ti kha kan hmuhmi si. Cun zeidah cang rih ti si si ahcun Pathian kha atu ka chim bantukin a rat tikah an lei i a rat i hawikomh ding i a vun rat tikah khan an vun don tawn zungzal na tein atu cu Pathian sin an i vun mer tikah cun thingphena an i thup i zeidah ka langhter duh ti si ahcun Pathian sinin kan i vun mer tikah hin Pathian rat thawng le Pathian hla thawng le Pathian ko auhnak thawng hi kan sa thawngpang ṭihnung ah voi tampi a cang tawn i Pathian hi kan mer tak tawn ti kha hika zawn ah vun langhter ka duhmi a si. Saseh Adam nih Pathian nih Adam cu khoika dah na um Adam tiah zanlei i a auhnak aw hi i sual phawtnak aw a si hrimhrim lo ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Pathian nih Adam khoika dah na um tiah auh tikah hin sual phawtnak aw a si lo. Amah he remtar ṭhannak ding aw a si cu. Nu le pa nih fale an tlau tikah ka fa khoika dah na um ti auhnak aw khi si. Khoika dan a um na tlau chang hi ka sin a rak kir cang ti auhnak aw te hi Pathian nih mi hi hi a tuah duhmi si cu Adam ka va ya voi tampi voi dang cu ka zon nan ka don ton voi tampi cu keimang he hoi kawmnak ah hin nan i nuam ton natin atu hi ka va khoika dan a um ti duhnak aw khi si O zeidah ka langhter duh ti cun tuni ah hin tah kan nih hi khoika dah kan um i check cio hna usih law ti hi vun langhter ka duh biakinn chungah kan ra ko nain mi tampi cu a tlaumi zong kan um ko i pathian rian kan ṭuan ko judah iscariot zong kha bawipa rian a ṭuan ko nain dawtnak minmang he jesuh khrih an hamh ko na tein a thinlung ah Pathian hmai ah rak tlau ve i zeidah ka langhter duh cu kan zapi te hi hika zawn ah khoika dah kan um hnga tu le lo sai te he kan lungthin hi vawlei cung ah maw kan tlau si lo ah a biaknak chung ah dah kan tlau a si lo le khuaza ah dah kan tlau khoika dah kan tlau tu nia bawipa nih a kan auh mi cu ka fa khoika dah na um na lungput na ruahnak na lungthin i check hmanh khoika dah na um timi hi dawtnak aw a si timi hi nan sinah tuni caan ah hin vun chim ka duhmi a si voi tampi cu kan nunnak ah mi sin zong ah kan chim ngam lomi kan nunnak ah tha bat tuk tik le bawipa sinin kan tlau tuk tikah hin biahalnak kan mah te lawng i kan ngaih tawnmi cu bawipa nih hin kei he a ka daw ti hnga maw Bawipa nih hin kei hi dawt khawh phun ka si ti maw? Bawipa nih hin a ka ruat ti hnga maw timi biahalnak he ra tuan cu. Hohmanh kan chim ngam hna lo mah ka biahalnak kha. Ah, cu ka tuah tuk cang hi ka nunning hi kan zoh tikah hin kei cu Bawipa nih a ka daw kho ti lai lo. A ruang cu ka sining hi hi ka si cang. Ti biahalnak hi uh, midang sin i kan chim ngam lomi biahalnak hi kan nunnak ah ra tawn. kei hi bawipa nih a ka daw ti hnga maw ti biahalnak hi a ṭih a nungmi biahalnak si lo tihin nan sinah chim ka duhmi si minung kan si caah hal ding a si ko hi zei ruang ah dah hi hi bia hi kan hal tawn hi ka zun ahin tuni nan sin i thawngṭha ka chim duhmi hi mi zei maw pakhat nih te ona bawipa sin a tlaumi kan um sual a ti khi tuni chan i kai ruahchanmi cu si i cucui ka zon a zeidah ka langhter duh ti sisi ahcun voi tampi zei ruang dah cu biahalnak a donghnak biahalnak cu kan tuah tawn ti sisi ahcun bia pathum aw kan ngeih zungzal ca siang pathian dawtnak aw nak nakin satan aw kha a thang deuh tawn i pathian aw nak nakin vawlei aw kha a thang deuh tawn i pathian dawtnak thawng nakin kan khuaruahnak aw thawng kha voi tampi a than deuh tawn caah kei cu Pathian nih a ka daw ti lai lo timi biahalnak hi a chuah tawnmi si. Cacun hika zong van langhter ka duhmi cu Satan kong cu kan chim zungzal. Satan cu biatak zei ka ti lai a dohtu a si. Biatak a merhtu a si ti hi kan theih zungzalmi a si. Pathian nih an dawt timi kha Pathian nih an daw kho ti lo ti thlen a duh cu si. I Pathian nih an ngaihthiam ko timi kha hohmanh nih an ka ngaithiam kho lai lo timi aw a rattertu cu biatak a merhtu cu Satan si. Satan hi mi sual phawtu zong a si. Kan chim lengmang bantukin Na ṭhat lonak, na tlin lonak kha i thei set i an rimai zungzal cu na sualnak an reminder duh zungzal tu zong kha Satan si hi cu lawng hmanh silom Pathian sin hmanh a kan tlai zungzal tu hi Satan a si cang. Zohhmanh na vale hna hi nangmah nih bia ni ti sinain nangmah nih serve ko na te an lungthin an ruahnak hi zoh na hmanh ti hi pa pathian sin a tai zungzal tu si sihmanhsehlaw kan sa thawng ṭha tukmi cu a kan daw tuk zungzal tu Jesuh Khrih kan pa pathian pawng or lei kamah thu in a kan nawlpiaktu zungzal kan ngei hi ka zuna vun langhter ka duhmi cu zeidah si rih ti si si ahcun voi tampi cu kan nunnak ah hin hi sualnak maw hi palhnak hi ṭhatlonak hi vun tuah law nai nuam tuk lai timi biahalnak biaruahnak te khi um khi kan vun tuah taktak ti a hang a khat zia kha voi tampi kan hmu kho tawn lo kan duh tuk cang tikah khan kha oh hi bia satan bia maw satan aw maw minung aw maw hi nuamhnak aw kha a rat tikah tuah duhmi a rat tikah ah ka vun tuah zeitluk in dah nuamh lai a evi zong nih cu thingthei cu vun ei ning law zeitluk in dah nuamh lai ti tiang te lawng kha minung nih kan ruah khawhmi si a phet chuak a hang a khat tuk kha kan rak thei tawn ti lo a a evi zong nih a cu thingthei ei cu zeitluk in dah nuamh mai cu bantuk mifim si cu a nuamh lai ti kha ruah cu ve bantuk voi tampi cu sualnak zong hi a vun tuah lai ah khan cu a nuam tukmi a lo na ti kam vun tuah taktak ti a hang a kha tuk tawn i cu cun zeidah ka langhter duh ti si si cun kha chikhat caan te kha kan i zumh tawn i a phichuak a hang vialte hi kan ruat tawn lo i cucaah kan nunnak hi voi tampi biahalnak a rat tawnmi cu bawipa nih hin kei cu ka daw kho ti lai lo a ruang cu ka biakam ka let lengmang tukum hi thongni kum kul kum nga cu rawl zong ka ul ve lai bawipa ca ka nung lai tiah khua kai khan inatin bawipa ca ka tuah kho hoi lo Im cu cun hi cu ka chim ti lai lo ka rel ti lo ka ti zong hin ka chim zungzal hi bawipa dawt hun ka si ti lo i voi khat cu tete khang mi ka hmu i tete kanak online ah ka hmu i kei cu pathian nih a ka ngaithiam kho ding ah ka ruat lo ee a ruang cu bible ca hmanh ka thlek ee tete chimnunnak cu kan nunnak ah kan tuah mi vialte kha kan zoh tikah hin kan tuah mi zoh in pathian dawtnak kha kan tah zungzal i zeidah ka langhter duh ti si si cun nika zun ah hin tahchunnak ah a tlak bak lomi tahchun ding a tlak lomi cu Pathian dawtnak hi zei thil hmanh he tahchun awk a ṭha bak lo vawleicung dawtnak zong hi tahchun awk a ṭha bak lo ti hi nan sinah man langhter ka duhmi si Nu le pa dawtnak he zong tahchunh hlah usih. U le nau i dawtnak zong he tahchunh hlah usih. Hawikom i dawtnak he zong he tahchunh hlah usih. Tahchunh awk an tlak lo. Nu le pa nih cun nan kan dawt tuk ko nain tahchunh awk a tlak hrimhrim lo Pathian dawtnak he cun. Pathian dawtnak nih hin a ceuh hlei deuh tuk, a lonh tuk ti hi nan sinah vun langhter ka duhmi a si. Thawngṭha chimtu tampi nih an chimmi cu The Worst Theologian tiah an timi cu The Worst Theologian timi cu phundang cun Pathian bia kongah Pathian bia chim ding ah le Pathian bia kongah rinhsanh a tlak lo bikmi cu na feeling hi si ti an ti. The worst theologian in the world is your feeling and your emotion ti an ti. Cucu a hmaan taktakmi a si. Kan feeling le kan emotional cu rinhsan awk a tlak lo zei ruang ti cun amah le an caan sining hoi in a cawlcangmi a si. Kan lungthin kan ruahnak zong a caan le hoi ning in khua sai biatak cungah voi tampi ai din tawn lo. I cucaah cun zeidah ka langhter duh ti cun sualnak chung i kan vun tlak sual tikah khin zeidah cang tuan cun kha kha sualnak kha kan zoh cang i Pathian ngaihthiamnak Pathian dawtnak kha zoh ti loin kha sualnak lawng te kha kan focus tikah ah atu ah Bawipa cungah ka ka tlu ṭhan Bawipa cung i ka sual ṭhan Pathian nih a kan aichiam kho ti lai lo ti biahalnak hi kan feeling nih a chuahter ve zungzalmi a si ti kha nan sinah vun langhter ka duh mi si. Rome a ngan panga a me pariat kan zapi kan i za ding a si. Kan nih cu misual kan si rih ko lio ah khan Khrih cu kan sa a thi e te tiang. Zeidah ka langhter duh ti cu ni ka zon ah hin kan nih cu misual kan si ko rih lio ah timi te kha si. Pathian nih hin an tlanh le Pathian nih an rak dawt thok hi na ṭhat bik lio caan ah si lo. Pathian nih an dawt hi na sual bik lio caan bak a si. Na sual bik lio caan hi Pathian zong nih an dawt ṭhiamṭhiam ko. Amah thil in na kal cuahmah lio, na tlau cuahmah lio caan, Adam le Evi bantukin nei thuh cuahmah lio caan zongah khan Pathian dawtnak cu na ca a si ṭhiamṭhiam ti hi nan sinah vun langhter ka duhmi a si. Cacun tuan deuh ka chim bantukin dawtnak vialte lakah tahchun awk a ṭha lomi vawlei dawtnak le Pathian dawtnak hi tahchun awk a ṭha bak lo ti kha hi ka zawn ah vun langhter ka duhmi a si. Pathian dawtnak cu atu i ka chim bantukin thil ṭha na tuah deuh paoh hin an dawt deuh a si lo. Thil ṭha kan tuah deuh paoh voi tampi cu Pathian nih a ka dawt deuh rua tiin a ruatmi tampi kan makhakhal ah vawlei khuaruah ning a si. a si lo pathian dawtnak he ai thleng lo cun cu lawng si loin zeidah siri ti si si ahcun pathian dawtnak hi minu mipa cungah a ngan deuh in a ni a hme deuh hlei lo zeitindah ka langhter lai ti cun hika i songbuk hi ka langhter hmanh lai songbuk a rih zan hi ka vun tahchun hmanh lai songbook a rih zan hi ka nu chinchin nu hi nu zei lo si amah nu a si i hei pe ning lo anih cu nu a si sok a ca zaang deuh ning tiah songbook a rih zan hin ai thleng lai lo cun keimah hi pa ka si caah kei hi gym kal pahmi ka si caah kal cu ka kal lo na kal dingmi ka si caah vun vun vun cawi ning la ani cu pa ca si sok a zaang deuh seh ti a um lo a ri zan cu amah ning te a si ko aho cio poh cung sa cu ven bantuk pathian dawtnak cu misual bik cung zongah ban cu dawtnak a ri ning te cun a um i mitha te ai ruat mi hna cung zongah a dawtnak cu cu ning te cun si misual bik nau tat mi vialte hna zongah cu dawtnak cu pathian dawtnak cu mi vialte ca a si ti kha hika zawn ah vun langhter ka duh mi a si Peter in ka vun tahchunh hmanh lai. Jesuh Khrih kha aho an i hlawt hmanh ah nang cu kan hlaw lai lo, nang cu kan hlaw lai lo tiah tiah kan kaltak lai lo tiah Jesuh Khrih kha bia a kam. Jesuh Khrih nih a theih komi cu Peter nih hin voi thum a ka hlawt lai ti hi Jesuh Khrih nih fiang tein a theih ko. Peter nih cun ralṭha tuk in Pathian sinah biakamnak a pek ko. Sihmanhseh Jesuh Khrih nih cun kha a hlawt tiang lawng kha hmu loin kha a hlawt hnu i Peter nih Pathian sunparnak a langhter lai na kha Jesuh nih cun a hmuh chih. Jesuh Khrih nih hin na sual lai lawng hi a hmu lo cu. An damter te lai, an ngaihthiamter te lai, an ngaihthiam te tik i cu sualnak thawngin maw Pathian na hlawtnak thawng Pathian sunparnak a langh te lai zong kha Bawipa nih cun a hmuh chih cu. Cucah cu nika zon a vun langhter ka duhmi cu atu in khoika khor maw, khoika kua maw, khoika ram maw um chung ko hmanh law Bawipa hi rian a ṭuan zungzal ko. Cucah cun nan sinah vun langhter ka duhmi cu zeidah si ti cun Jesuh Khrih nih Peter cu a dawt tuk caah a zul bia a hei cahmi hna cu a zultu hna le Peter kha kan Bawipa rak kan tong hna seh tiah dok a cah cu. Zeidah ka langhter duh ti si cun Jesuh Khrih nih Peter nih a hlawt lai kha fiang tein hngalh ko. Hngalh bu tein dawtmi kan si tihin nan sinah chim ka duhmi si. Hngalh bu tein dawt cikcekmi kan si. Hngalh bu tein tlaihchanmi kan si. Kan tlin khawh lai lo zong hi Bawipa nih a hngalh cu. Kan, kan, kan i tlaih khawh zungzal fek tein kan i tlaih khawh lai lo zong hi Bawipa nih a hngalh. kan kut a kih tawn lai caan zong khi bawipa nih a hngalh lampi kan tlau lai caan zong khi bawipa nih cun a hngalh ko a thla na cam khawh zungzal lai lo caan zong khan a hngalh ko kum thar thok ka cun na thlacam na bible rel tha lai na tin kum lai hrawng hrang ka cu khoi ka na phak mun na thei ti lai lo kum dong lei ah khan cun kir tham kan ei thok lai kha zong ka bawipa nih a theih ko cu bu te cun dawt mi na si ko ti hin nan sinah chim ka duh mi si Nu le va i ṭhittu khi dakaw a pilh in kan i pilh i umkheng innchungkhar thil nih a kan celh tawn lomi si cu. Sinain Pathian dawtnak cu fiang bu ten hngal bu ten kan hlawt lai lo kan hlawt lai le kan din khawh bal lai lo le kan ṭhat khawh bal lai lo le kan fel khawh bal lai lo le a ca zumh kan tlak khawh lai lo hi Bawipa nih fiang ten a hngalh ko natin cu bu ten dawtmi kan si hi a sunglawi tuk. Cucaah cu ni ka zawn caan ah nan sinah langhter ka duhmi cu Bawipa dawtnak hi zeihmanh nih a kan ṭhen kho lai lo tiah dawkaw Paul nih tete a khaan cu cucu hi ka zawn ah hin voikhat Rom zangfah tein Rom a ngan pariat kha vun kau ta cio law Baibal nan vun ngaih cio cun Rom a ngan pariat chung te kha hi ka zawn te hin a chim lo tein hi ka zawn te kan vun zoh ta ṭi hna lai Roma ngan pariat amhe sawmthum le pasari in sawmthum le pakua tiang kha hika zon te hin kan van rel ti ta hna lai e a kan lung chung um kho nak ding ah zang vaden nan mu si si achun mun khat te vun rel ti ding in kan som na 1 2 3 go zeihman ni akan then kho lai lo hi thil vialte hna chung hin akan do tu thong in kan ni chu teitu hna nakin teitu kan si deuh Zeicatiah a kan dawtnak hi cun zeihmanh nih a kan ṭhen kho lai lo ti kha fiang tein ka hngalh. Thihnak nih siseh, nunnak nih siseh, vancung i a ummi vanmi nih si hna seh, uktu le ṭhawnnak nih si hna seh, atu caan nih siseh, hmailei caan nih siseh, cunglei vawlei nih siseh, tanglei vawlei nih siseh a kan ṭhen kho lai lo kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin kan ta a simi Pathian dawtnak he a kan ṭhen khotu ding thil zei zeihmanh a um lo kan Pathian min thangṭhat si ko sah sermi thil vialte lakah hin Pathian dawtnak he a kan ṭhen khotu thil pakhat hmanh um lo tiah A hmailei kong nih hmailei kong zong siseh ti cu hmai na hmailei kong zong nih Bawipa dawtnak hin zeihmanh nih a dawn kho lo Pathian dawtnak cu a ngan tuk i a luang zungzal ko lai i cu cu nika zawn ah nan sinah vun langhter ka duhmi cu chunglei in ruahnak lungthin pun dang a ngeimi nan um sual maw Pathian dawtnak hi zeihmanh an ṭhen kho lai lo Satan rianṭuannak zong nih zeihmanh an ṭhen kho lai lo a ruang cu tei dih a si cang ti kha Hika zawn ah hin nan sinah vun langhter ka duhmi a si. Isaiah sawm kua le oh, sorry, Isaiah sawm li le pakua a mel hei ngah zeitindah ti ti si si ahcun hringtu nu nih hin a va dawh tiah philh kho hnga maw tiah ah minung a si caah philh zong ma va philh sual ko men ko lai natin kei nih ka va dawtmi hna cu ka philh kho hna lai lo ee cuacun zeitik man a bawi pa dawtnak nih hin a kan philh kho bal lo ti hi nan sinah vun langhter ka duhmi a si Bawipa dawtnak a fekmi cu a dong hrimhrim lai lo tiah ṭahnak hla kan hmu. Bawipa dawtnak in na caah zeitik hmanh a dongh ti a ngei lai lo i Bawipa dawtnak hi zeitik hmanh na caah dih ti a um lai lo ti hi nan sinah vun langhter ka duhmi si. Bawipa dawtnak cu a ngan tuk i vawlei mi vialte he kan i tlum dih i Pathian dawtnak cu a ngan tuk i mi vialte sualnak vialte hi a khuh khawh dih pathian dawtnak cu a sau tuk i chan vialte tiangin a nguh i vancung tiang zungzal in zungzal tiang pathian dawtnak nih a kan khor um lai pathian dawtnak cu a sang tuk i a sang bik van a bawi ṭhaden tiang a phan i pathian dawtnak cu a thuk tuk i a thuk bikmi ningzahnak thihnak horkuang thlan tiang Jesuh Khrih nih a kan phakpiak cucu Pathian dawtnak a si Pathian dawtnak hi zeitik hmanh zeihmanh nih a kan ṭhen kho lai lo ti kha hi ka zawn ah vun langhter ka duhmi a si cucaah cu ni ka zawn ah hin vun langhter ka duhmi cu an dawt peng ko na tlin na tlak ruangah bawipa nih an dawt kha si lo i na fel ruangah bawipa nih an dawt si lo i na tlak ruangah bawipa nih an dawt si lo i amah kha dawtnak pathian a si ca tu i an dawt a si kha hi ka zawn caan hin kan zapi te nih zeitik hmana philh hna hlah usih ti hi vun langhter ka duhmi a si cucun hi ka zawn te hin um, kan caan kha a vun dih ngai cang ca khan hika zan te point ka vun chim ta hmat lai voi tampi cu pathian he kan i ṭhen tikah pathian dawtnak chungin kan i ṭhen tikah pathian dawtnak chungin khi zei ka ti lai pathian dawtnak kan i ṭhen ti pathian dawtnak in kanmah kha kan zam tikah pathian dawtnak kha zam tak kan tim te pathian sinin kan zam tikah hin i phuhrunnak le ningzahnak le o zeitin khi pakhat khat lawmh lonak daih lonak kan nun ah hin a khat hin ha unau tuanbia te hin nan sinah vun langhter ka duh Jacob le Esau tuanbia nan sinah langhter ka duh mi si Jacob le Esau tuanbia cu kan theih zungzal mi si cah detail in ka chim lai lo a u ro kha a u fa upa sinak kha a nau Jacob nih a chuh i a pa inn in a zaam a u nih a phak khawh lonak hmun ah a pu Laban sinah a va zaam i cu a pu Laban sinah cun kum caan saupi rian a va ṭuan i chungkhar a va dir i mirum mi ṭhawng ah ai cang cu tikah bawipa nih au i Jacob kan kamhmi ram ah kir ṭhan cang tiah a ti tikah cu Pathian aw cu a vun theih tikah a u a pa ram kha kir ai thawh a pa ram kha kir ai thawh cu a pa ram a kir pah ahcun a u he ai tong ding si a theihmi cu cu ka u hi fa upa sinak ka chuh i thluachuah vialte ka u ta ka chuh cang caah ka u nih hin a ka thah lai ka u nih hin a ka doh lai ti hi kilh i phuhrunnak ningzahnak ṭihnak a ngei cu tikah Jakob nih cun a u nawl dingah minung edom ah a hei thlah hna a param a kir pah ah cu a hei kah na timi hna cu na, na, na nau ka rak kir lio hi loksong ah pek kan duh timi loksong vialte kha a u ca a hei kuat cu tikah a u nih a theih i minung zaling he jakob cu an rat hnawh Minung zaling he Jacob cu an rat hnawh tikah cu thawng cu Jacob nih a theih tikah a celh lo i a nunnak hi a tha ba tuk i Pathian sin rum ro ah thla cam. Bawipa ka u nih hin a ka thah cang lai ka u nih a ka doh nik cang tiah ka ruat tiah a ruang cu sual a tuah tikah ai phurun tikah pakhat khat a si sual lai ti kha ka u nih hin a ka daw kho bal ti lai lo timi ruahnak kha ngei Cu tikah zeidah cang ti si si ahcun a tawinak cun a u a u Jacob cu a u a ton lai hin vawlei ah voi sarih a bawk ee tiah Baibal ah kan hmuh Pathian kha a nawn cu a bawh lio ahcun zeidah cang ti cun a upa nih a lang hlatin a rak hmuh i a upa nih a va zon e a va ku i a hnap i an ṭap e ti kha Baibal ah kan hmuh Jacob nih ai ruah dan ngacun a phun dang taktak Esau nih khan a va zonh i a va kuh i a va re i lawmhnak bia an chim. Jakob nih zeitindah a u ti ti si cun ka u nangmah mithmai hmuh hi Pathian mithmai hmuh bantuk a si ee tiah. Esau nun a langhtermi cu zeidah si ti si cun Pathian dawtnak a langhtermi si. Voi tampi cu nang le keimah zong hi zeidah si ti cun sualnak in kan tlau tikah hin Bawipa hmai i kir hi kan ning a zak i kan ṭih. Bawipa nge i hawikomh ṭhan ding kha kan ṭih. Pathian cu atu ka cungah thinhung cang lai. Bawipa nih a ka ngaithiam kho bal ti lai lo. Pathian nih a ka daw kho ti lai lo timi ruahnak kan ngei. Sihmanhsehlaw Bawipa dawtnak nih rak zotmi Esau bantukin rak kuhmi kan si hi kan philh tawn. Cucaah cu nika zon nan sinah vun langhter ka duhmi cu Pathian dawtnak hi zeitikmah an hlaw lai lo i Esau nih a nau a rak zonh bantukin rak zotmi rak dawimi kan si ti hi nan sinah vun langhter ka duhmi a si fa ut fa fa patlau pa tuan bia kha kan theihmi si a inn in a tlau i a duhnak paoh ah khua a va sa a pa dai tein a um thiam lo ka fa hi zeitik ah dah rak kir lai ti a ngak A va a rak kir lio lam hlan a hmuh tikah zeidah tuah ticun a pa kha kal sawsawh si loin a fa hmaiah a va tli i a va kuh i puan ṭha bik kutdong hrawlh keden lawmhnak puai a tuahpiak ee ti kha kan hmuh mi si. Cacun zeidah ka langhter duh ticun kan zapi tein zeitik hmanh ah Pathian dawtnak hi tukum in kar kan hlan lai nak ah hin thei zungzal usi ti ka duhmi cu zeidah si ticun Bawipa dawtnak nih hin zeitik hmanh ah kan ṭhen kho bal lo. Rak dawi zungzalmi, rak khawmh zungzalmi, rak auh zungzalmi kan si ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Cu Bawipa dawtnak kan theih tikah hin kan nun ah hin diriamhnak hi a um i lawmhnak hi a um ti hi nan sinah vun chim ka duhmi si cuah cu nika zun ah vun a donghnak ah vun chim ka duhmi cu Pathian nih dawt tukmi tlanhmi na si a fapa Jesuh Khrih hmanh cross cungah a kan pek ahcun thil dang vialte vawlei thil he a kan pek dih dingmi lawng te a si cucaah cun dawt tukmi khamh cangmi kan si rak dawt cangmi kan si atu ah dawt liomi kan si dawt laimi kan si vancung khua ah a zungzal in dawt dingmi cu kan si ti hi nan sinah Pathian bia chim ka duhmi si a ṭhami am ahcun Bawipa nih thluak kan chuahpiak ko seh